Helo, yn y fideo yma ni'n mynd i creu ysbryd. Ac amser mae'r bêl yn bwrw'r ysbryd, mae'r gêm yn gorffen. Jyst fel mae'r gêm yn gorffen nawr amser mae'r pêl yn bwrw'r tân. Nawr, peth cyntaf mae angen i ni wneud, mae angen i ni cael sprite ysbryd. Ac i creu sprite ysbryd, mynd draw i create sprites, ac wedyn ni'n mynd i load sprite. Ac i ni'n wneud yn siŵr bod ni'n dewis yr Ysbryd i Nise. A gwasgu open, ac ni'n enwi fe yn Sprite Ysbryd. Nawr, na gyd yw Sprite yw llun, dyw e ddim yn neud yn byd, so mae rhaid i ni wneud nawr object ysbryd. Ac i creu object ysbryd, rydw i'n draw i fan hyn, create an object. Ni'n llwytho y delwedd i Nise, sef yr ysbryd, ac i ni'n enwi fe yn object ysbryd. Nawr, mae rhaid i'r ysbryd symud o gwmpas. So, beth i ni'n mynd i wneud yn gyntaf? Just rhywun peth ar y bel, ble o'n i wedi creu create a start moving. Ni'n mynd i wneud yr un peth ar gyfer yr ysbryd. So, ni add, Create, ac i ni'n symud yr ysbryd yn pob cyfeiriad ac yn neud y cyflymder yn un. Nawr y peth nesa i ni'n mynd i neud ydy ni'n mynd i add collision gyda'r wal. Achos amser mae'r ysbryd yn bwrw'r wal, ni ddim sydd yn mynd trwyddo'r wal, ni sydd yr ysbryd i ddod allan. So fi'n mynd i dyn solid. Add cleision gyda'r wal ac i ni'n rhaid bounce. Ac yr un peth gyda amsefa'n bwrw mewn i'r tân. Swn i add collision gyda'r tân ac mae'n bownso. Nawr, dyna gyd mae angen i ni wneud ar gyfer yr ysbryd. So peth nesaf ni'n mynd i wneud Nawr, be sy'n mynd i ddigwydd amser mae'r ysbryd yn bwrw'r pêl? Gallen ni rhaglennu fe fan hyn, ond dwi'n mynd i wneud e trwy ddwr pêl. So, ar hyn o bryd, mae gyda ni, mae'r pêl yn symud, mae'r pêl yn bwrw'r wal ac yn bawnsio, mae'r bêl yn bwrw'r tân ac yn destroy, show high score, restart game. Nawr, dyma beth ni eisiau i ddangos gyda'r ysbryd. So, dwi'n mynd i fynd i add, collision with object ysbryd. Ac dwi i'n mynd i fynd lawr fan hyn ac dwi yn mynd i roi mewn destroy instance. Wedyn mynd lawr i score a roed yr sgorfod ymlaen. A wedyn dwi'n mynd lawr i ail ddechrau'r gêm. Nawr, gwasgu OK. Mae yna ffordd arall o wneud hwnna sydd yn bach yn well. Chi'n gweld? Mae bwrw'r object tân yn union yr peth a bwrw object ysbryd. So beth gallen ni wedi gwneud yw just mynd i'r object tân, gwasgu control Gwasgu Control C i copio nhw gyd. Mynd mewn i'r object ysbryd a gwasgu Control V. Dyma un ato. Copio nhw gyd. A wedyn gludo nhw gyd mewn. Gwasgu OK. Dwi'n mynd i room 1 nawr a dwi'n mynd i rhoi ysbryd mewn i'r yr stafell. A nawr Dwi'n mynd i chware y gem i gael gweld os mae'n gweithio. Nawr, dylen ni gweld pel a ysbryd. A mae'r ysbryd yn symud, mae'r ysbryd yn bawnsio. Ac os fi'n clicio fan hyn, gen i weld beth sy'n digwydd amser mae'r pel yn bwrw'r ysbryd. Sgôr yn mynd yn uchel. Nawr, fi'n gwybod beth sy'n digwydd amser mae'r sgôr yn bwrw'r tân. Mae'r Na, gewn ni weld os mae'n mynd i ddigwydd nawr. Nawr, i profi'r gêm hyn, beth gallen ni wedi wneud yw rhoi llawer fwy o sbrydion yn yr ystafell, a wedyn fydden ni'n sicr wedyn o'r pel yn bwrw yr ysbryd. Mae gen i weld nawr. Mae'n siŵr o ddigwydd. Nadi. So beth i mi ei wneud, jyst i wneud siŵr bod ni'n profio yn iawn, mynd mewn i fan hyn ac dwi'n mynd i creu nifer iawn o ysbrydion. A gen i weld nawr, amser fi'n gwasgu play. Dyle y bel bwrw ysbryd a mae ni'n gallu gweld bod yn gwitho. Fi'n gallu gweld bod e'n gwitho. Mae'n gwitho. So beth mae angen i fi gwneud ydy mynd nôl i'r ystafell nawr, achos fi'n gwybod bod e'n gwitho. Dwi'n i jyst yn gallu dileu yr ysbrydion. A gallai mynd i'r ystafelloedd nesa. A gallai rhoi fwy o bethau orno. Right. Dyna sut i chi creu ysbryd, a dyna sut mae i chi gorffen y gêm. Ok, diolch yn fawr.